Pia? Kia ora mama. Kia hau te tai pukapuka. Kau i tenei wiki. Kia pānui ki a kui. He aha te kaupapa o tenei pukapuka ki o whakaaro? Ko te takihana. He takihana. He taraka. Right. Ko te ingoa o tēnei pukapuka ko te ma, ma, mahi ara. Nā Sally Sutton i tuhi, nā Brian Lovelock ngā whakaahua. Ma, ma, mahi ara. Mahi ara. Maheretia, maheretia te ara matua. Tuhia ki te mapi, pākuruhia ngā titi. Koe tēnei ko te mahi pākuru. Paopao te, paopao te, paopao ta. Nekehia, nekehia te parawhenua. Koi tēnei ko te parawhenua. Ni, ne pa parangia te whenua, nā reira ko te parawhenua. Ko tēnei ni. Karia. Karia.

Tukua, tukua ki te taraka. Tuku tī, tuku tē, tuku. Tuku tā koe tēnei ko tō reta nī. Ā. Tu ā, tuku tā. Kohia ngā kohatu. Koe ēnei ko ngā kohatu. Kohia ngā kohatu. Kohia he kitea. Tukua kia takoto te tuapapa mo te ara matua. Koi tenei ko te tuapapa. Ra ra ri, ra ra re, ra ra ra. Whakamārohia te whenua. He aha te mea hanahi whakamāro? Hmm. Māro. Māro. Tak, tak, tak, tak, tak. Kia patu ki ni. Tak, tak, tak, tak, tak. Taka rori. Ko tēnei ko te mahi taka rori. Taka rori ki mua. Taka rori

Pania ki nga tapa. Koe enei ko nga tapa. Pania ki nga tapa. Hei. Pani pani ti, pani pani te, pani pani ta. Ta. Hmm. Takaroria te pakaku. Kia maro, kia haupapa hoki. Pēhia whakaararo, pēhia whakawaho, pēpehi tī, pēpehi tē, pēpehi tā. Kāti, kāti te mahi, kua tau te wā mō te kai. Mm. Oh, taihoa. Kai parāoa, kei te parāoa, kia whakaaro. Ai, inu wai. Kaihua rākau, tamutamu tī. He aha te tamutamu ki ō whakaaro? Ko tēnei ko te tamutamu. Tamutamu. Tamutamu tī, tamutamu tē, tamutamu tā. Oh, waituhi, he aha tēnei mea waituhi? Ah, koe tēnei ko te mahi waituhi. Waituhia, waituhia te ara matua, waituhia ki te peita. Peitahia ngā rārangi kia tōtika. E tika ana kia tōtika, ni? Kia kaua ngā waka e, e kōtiti haere, ni? peita tī, peita tē, peita... Tā. Ai. Oh, he a tēnei mahi whakairia. Hmm. Ko wai e whakairi ana i roto tēnei? Pikitia. Hmm. Eri? Ai, ko ēnei tangata e whakairi ana i ngā tohu. Whakairia ngā tohu. Tō ia. Ko wai e tō ana? Tō. Te, oh, tērā pēko. Tēnei te mahi tōneto, tōia, hikitia, poua, ko wai e pau ana. E pau ana tēnei mea ki te hanga nei, e te tanga nei, tangata nei, e poua ana te pau nei. Poua ki te whenua, poupou tī, poupou tē, Poupou, ā. Ū! Whakamāramatia, Kia mārama te ara matua. Whakakāhia ngā rama kia tīrama mai. Tīramatī, tīramatē, tīrama. Te toro te tama mahi, kia hanga ia. Nōna he whetū nī, ko tōna hanga. Tera ma. Nahi whai. Yipi! Yipi! Mm. E kāna. Whakatōngia, whakatōngia ngā rāka. Mm, ko e whakatō rāka ana ki tēnei pakitia. Whakatō, ai. Ko e mena tangata e whakatō rāka ana. Karia. Ko te mahi kari tēnei. Karia ngā rua. Karia. Whakatōngia ngā tupu, waiwaihia kia tipu. Oh, ko wai e whakawaiwai ana i ngā tupu? Ai, waiwai tī, pshh, waiwai te, pshh, waiwai tā. Oh, te tiro, whakawhaititia, whakawhaititia te ara matua. Heketia, utaina, tahitahia, taraiwatia atu i ngā mihi nei rā, he aha te mea whakawhaititia? Ko te whakapaipai? Ko te whakapaipai ko te hanga nei? Ko te whaka... Ko te... Whakapaipai whakahoki mea. Hmm. Haruru tī, haruru tī, haruru tā. Ū, ki te roki tēnei. Pikitia, ū mere mai. Kua mutu te mahi, ko oti te ara matua hau. E rere rā ngā waka e. Pararī, pararē,

Titiro, Koe ina koe ngā ingoa, kua huaina ngā ingoa nā ngā meheni e te kaituhi nei. Nā reira he waka, nukinuki he ma, mantane, waka, kari, kari, waka, pana, waka uta, uta, Karaka maranga. Karaka maranga. Waka tauru. Waka tauru. Waka toha. Waka toha. Karaka tokorangi. Karaka tokorangi. Kia ora mo tō whakarongo mai. Angitia. Ka kite. Ka kite.